Duerch d'Aarbechte vun de Bauere sinn iwwer d'Joerhonnerten aus de grousse Bëscher divers Kulturlandschaften entstanen. Eis Gesellschaft zu Lëtzebuerg huet sech duerch d'Baueren zu enger einfacher, pragmatescher a buedemstänneger Gemeinschaft entwéckelt. Bis wäit an d'zwanzegt Joerhonnert bestëmmt eng Bauerekultur Eis Dierfer mat Bauerenhaiser a Scheieren, iwwerall Duerfbild. Um Duerf wor soss jiddereen an iergend enger Form e Bauer. Aus enger Joerhonnert laanger traditioneller Kreeslafwirtschaft huet sech dunn eng ëmmer méi industrialiséiert Landwirtschaft entwéckelt. Esou ass aus engem eegestännege Bauer en Deel vun engem System ginn. E System, bei deem den eenzelne Bauer nach just d'Wiel hat, weider mat dem Trapp oder hischmäissen. Dës nei Landwirtschaft huet gefuerdert, ganz Landschaften sinn zesummegeluecht, drainéiert a begradegt ginn. Et wor eng gesellschaftlech Aufgab mat alle Mëtteln dëser Landwirtschaft ze hëllefen esou vill a sou bëlleg Liewesmëttel wéi méiglech ze produzéieren. Wann et soss emol um Duerf geheescht huet, en huet missen de Bongert verkafen, huet dëst bedeit, de Bauer ass um Enn Faillite. De Bongert huet zum Bauerenhaff zum Duerf gehéiert a wor wier e Bauer eigentlech onentbehrlech. Mee och de Bongert ass dunn net méi gebraucht ginn, et si souguer Primme bezuelt gi fir d'Bongerte platt ze maachen. Déi héich Beem hunn ze vill Plaz gebraucht an hunn déi ëmmer méi déck Traktere gehënnert. Verschwonne sinn net nëmmen d'Bongerten aus der Landschaft, mat dëser neier moderner Landwirtschaft ass Natur an der Landschaft net méi gebraucht ginn, Hecken a Beem, lescht Iwwerreschter vun eemolege Bëscher, déi iwwer Joerhonnerten dem Bauer mat Iessbarem, als Apdikt oder als Brennholz genotzt hunn. Och dës Hecken a Beem huet elo an dëser moderner Landwirtschaft gehënnert. 1965 hunn éischt Naturschutzgesetzer probéiert d'Hecken zum Deel ze schützen. Hecken a Beem hunn net méi duerfen dunn muttwuellegst zerstéiert ginn, mee och duerno sinn nach reegelméisseg vill Hecken ofgebrannt oder gesprëtzt ginn. Esou Biller vun 1991 tëschent Habscht an Äischen woren iwwerall an der Landschaft nach ze gesinn. An och haut hunn d'Hecken a Beem nach ëmmer keng grouss Frënn an der Landwirtschaft, wéi hei Biller tëschent Kapweiler a Rippweiler aus dem Joer 2020 weisen. Déi modern Landwirtschaft huet ëmmer manner Bauere gebraucht. Dat huet och zu enger drastescher Verännerung vum Duerfliewe gefouert. 1965 woren zu Lëtzebuerg nach iwwer 9.000 Bauerebetriber aktiv.

sinn aus de Bauerenhäff Citéë ginn, nei Wunngebidder si bei an am Duerf iwwerall entstanen. D'Dierfer si rasant gewuess an ower si véier Epicerien, Metzler a Bäcker aus deem Duerf, wou ech meng Jugend verbruecht hunn, séier verschwonnen. Aus liewegen Dierfer mat diverse Strukturen a sozio-ekonomeschen Aspekter si reng Schlofdierfer ginn. Och datt ab de siwwenzeger an achtzeger Joren zu Lëtzebuerg eng kleng Biolandwirtschaft entstanen ass, huet bis haut un der Grondausriichtung vun der Landwirtschaft net vill geännert. Bis haut ginn zu Lëtzebuerg och nëmme 5,18 Prozent vun der Agrarfläch biologesch bewirtschaftet. Den EU-Duerchschnëtt läit bei siwe Prozent. Lëtzebuerg ass domat an Europa op der zwanzegster Plaz. Mer brauchen eng Neiorientéierung vun der Landwirtschaft. An dësem Punkt si sech d'Acteuren och all eens. De Wee wouhin an d'Vitesse, do scheede sech d'Geeschter. Heibäi wënschen ech mer e bësschen dëse Pragmatismus a Buedemstännegkeet. déi d'Baueren ëmmer erëm ausgezeechent hunn. Mer brauchen haut weder eng Verdäiwelen wéi e Romantiséiere vun der Landwirtschaft. Zu Lëtzebuerg fléisst vill Gelder an Naturschutzprojeten, an ower gëtt d'Lëscht vun den Déieren a Planzen, déi aus esou Landschafte verschwannen, ëmmer méi grouss. An dat läit zum gréissten Deel un där vun der Landwirtschaft genotzter Kulturlandschaft. déi insgesamt 52,3 Prozent vum Lëtzebuerger Terrain ausmécht, dat sinn 135.195 Hektar. Eis Bëscher hunn nëmmen 96.175 Hektar am Moment. Maache mer just um Rand, oft direkt nieft dem Bësch oder enger Plaz, déi soss keng grouss landwirtschaftlech Notzung zouléisst, mat vill Méi a Geld Naturschutzprojeten. Dernieft produzéiere mer weider wéi bisher haaptsächlech fir eng Fleesch a Mëllechproduktioun. D'Bauere kënnen eigentlech och Naturschutz produzéieren, ma mussen nëmmen de Schutz an d'Hierstellung vun der Natur wéi d'Renaturéierung vun esou Landschaften als e Produkt gesinn, esou wéi fir all Produkt wou een eng gewësse Qualitéit wëll een och dofir e faire Präis muss bezuelen, esou huet den Naturschutz op der gesamter Agrarfläch och e Präis. Dëse Präis ass an engem räiche Land wéi Lëtzebuerg och ze bezuelen. Do An deem Land, wou d'Landwirtschaft 2021 nach just 0,2 Prozent vum Bruttoinlandprodukt ausgemaach huet. D'Bauerebetriber fonctionnéieren haut laangfristeg, praktesch a Generatiounen nach ëmmer wéi soss. E Bauer, deen d'Natur soll produzéieren, brauch also verléisslech Garantien. D'Bauere fille sech am Stéch gelooss. Iwwer Joerzéngte sinn och d'Baueren zu Lëtzebuerg zum Deel dat gemaach ginn, wat se haut sinn, Producteure vu bëllege Liewesmëttelen. An elo stellt sech villes vun deem als e falsche Wee eraus. Eleng ze behaapten, alles richteg a gutt ze maache geet elo net méi duer. Eleng ze behaapten, datt de Bauer fir de Lëtzebuerger fir voll Tellere suergt, stëmmt net méi. Op deene Felder, déi ech haut direkt bei mengem Duerf fannen, gëtt wéineg vun deene Liewesmëttel produzéiert, déi ech all Dag brauch. Och wa brauch de Lëtzebuerger Bauer mat senger Produktioun vill planzlech Produkter déi och an der Drëtter Welt als Grondnahrungsmëttel gebraucht ginn. D'Bauere sollten aus deem Däiwelskrees ausbriechen, deen iwwer Jorzingten zu enger Landwirtschaft gefouert huet mat ëmmer méi grouss Betriber, déi ëmmer méi grouss Felder a Wise gebraucht hunn, mat ëmmer méi grouss Ëmweltschied a Verloscht un Natur a Biodiversitéit. Dobäi brauch de Bauer selwer eng intakt Natur. Keen anere Beruff wéi de Bauer spiert selwer déi direkt Konsequenze vun der Klimakatastroph. D'Zoubetonéiere vun eiser Landschaft ass e Verloscht u landwirtschaftleche Flächen. De Präis fir déi aktuell Landwirtschaft huet och de Bauer mat bezuelt, mat enger ëmmer manner aktive. Baueren, déi och ëmmer manner Réckhalt an Zoustemmung an eiser Gesellschaft hunn. Dofir weider esou wéi bis elo, dat ass däitlech de falsche Wee an hëlleft och kengem Bauer.